Dann géif ech Iech am Numm vun déi Lénk op der Pressekonferenz hei begréissen, wou mer wëlle Stellung huelen zum Koalitionsprogramm, wat mer och wäerten an der Chamber maachen nächsten Donneschdeg. Mee et geet awer drëm, fir am Virfeld op eng ganz Rei Aspekter kënnen hinzeweisen. E klengen, also mir maachen et esou, datt ech e puer Saache soen zu deem, wat mer als positiv ugesinn am Koalitionsprogramm, awer och d'Grenzen dovunner. Dono wäert de Serge op déi méi finanziell Grausamkeeten agoen, souwuel sozial wéi wirtschaftlech, an de Marc wäert d'Konklusiounen zéien, déi mir gezunn hu par rapport zum Koalitionsprogramm. E klenge Rappell zur Transparenz, Mir hate gefuerdert, datt déi Sëtzungsprotokoller an och d'Dokumenter vun de Koalitiounsverhandlungen, datt déi géife verëffentlecht ginn. Dat hu mer iwwerens scho gefuerdert 2009 an 2004, an dat ass jo och zougesot gi vun der neier Koalitioun an hirem Verhandlungsleader, déi elo Premier ass an Zwëschenzäit, fir dat och ze maachen. Wat net zougesot gi war, dat war d'Verëffentlechegung vum Koalitiounsprogramm vrum der Chambersdiskussioun. An eiser Meenung ass et awer ganz wichteg, datt dat geschitt ass. Mir hunn dat och esou gesot a begréisst, soit datt et eigentlech net grad de Wëlle war vun de Koalitiounspartner, fir dat esou ze verëffentlechen, mee datt et éischter e bëssen een muss mer soen, e Leak war, fir dat, datt dat gemaach ginn ass. Et ass awer wichteg och dowéinst, well et ganz einfach noutwendeg ass, datt och d'zivil, wann ee wëll méi Biergerbedeelegung hunn, datt och d'Organisatioune vun der ziviler Gesellschaft, a mir wëssen, datt déi am gaange sinn, sech elo mat deem Koalitiounsprogramm auseneen ze setzen, datt déi och d'Méiglechkeet hu fir Positioun ze gräifen, är dat an der Chamber diskutéiert gëtt. Dat wier guer net méiglech gewiescht, wann dee Koalitiounsprogramm net vru puer Deeg publizéiert gi wier. An et ass emol souguer elo nach net sécher, ob der Zäit ginn, ob dat deenen iwwerhaapt duergeet, fir kënnen eng fundéiert Analys ze maache vun deem, wat an deem Programm dran ass, ier d'Chambersdiskussioun ass. An deem nämmlechte Zesummenhang giff mer et wichteg fannen, mir hunn dat scho betount gehat op enger Pressekonferenz, mee et ass wichteg, fir dat nach eng Kéier ze widderhuelen, giff mer et wichteg fannen, wann och d'Zesummesetzung vun den Aarbechtsgruppe géing verëffentlecht ginn. Mir wëssen, datt d'Chamber an d'Politik iwwerhaapt eng verzerrte Wahrnehmung huet, wéi den Här Juncker géing soen, vun der sozialer Realitéit dobaussen. An déi verzerrte Wahrnehmung, déi gëtt ënner anerem doduerjer mat bestëmmt, datt vill Lobbyismus gemaach gëtt bei der Politik. A wann ech richteg gelies hunn gëschter am Editorial vum Lëtzebuurger Wort,

Net nëmmen an der EU, mee och ganz konkret zu Lëtzebuerg. An et wier scho wichteg, datt ee géing wëssen, op wéi engen Dokumenter datt geschafft ginn ass a ween an deenen Aarbechtsgruppen deelgeholl huet. Zum Koalitiounsprogramm selwer ass et esou, datt sécherlech déi Koalitioun hei d'Ambitioun huet, fir Schluss ze maache mat engem gewëssene Stëllstand. Dat ass omnipresent an deem ganze Programm. Dat seet awer näischt aus iwwert d'Ausriichtung vun hirer Politik, notamment an deene Beräicher, wou se Schluss war mam Stëllstand, Gesellschaftspolitik, Finanzen a Soziales. An ech gi elo just op e puer Aspekte vun der Gesellschaftspolitik an. Den éischte Punkt ass dee vun dem sougenannte Renouveau démocratique. Éischte Punkt, d'Verfassungsreform. Wat do virgesinn ass, dat ass, an dat ass positiv, dat ass eng breet ëffentlech Debatt mat Biergerforen, genee esou eigentlech, wéi mir et och formuléiert haten an eiser Proposition zu der Verfassungsreform, déi mer scho vrun enger gewëssener Zäit publizéiert haten. Positiv ass och, datt net einfach ee Referendum stattfënnt, mee datt Referende stattfannen op verschiddene Froen. Mir hoffen awer, datt et bei deene Referenden net nëmmen eng Diskussioun gëtt iwwert Jo oder Nee, mee datt och wierklech eng breet Debatt am Virfeld vun deene Referenden do stattfënnt an datt do och aner Themae kënnen abezu ginn, ewéi déi véier, déi hei am Koalitiounsprogramm ugedeit sinn, zum Beispill d'Roll vun der Monarchie, ech ginn awer elo net op d'Detailer a, well eis Haltung do bekannt ass, zum Beispill ass et. Gëtt zu Lëtzebuerg an der Verfassung e wierklech laizistesche Staat an d'Verfassung ageschriwwen? ass eng Fro, déi iwwert déi ech muss breet diskutéiert ginn. Aner Beispiller, op déi mer scho e puermol higewisen hunn, déi bei der Verfassungsdiskussioun ëmmer ze kuerz kommen, dat sinn d'Grondrechter, notamment Sozialrechter an eng ganz Rei Beräicher. Aarbecht, Sécurité sociale an esou weider Awer och Recht op informell Selbstbestëmmung, wat am Fong geholl e Recht ass, wat zu Lëtzebuerg guer net developpéiert ass an op dat ech herno nach eng Kéier kuerz zrëckkommen. Dat, wat onkloer ass an dem Deel iwwert de Renouveau démocratique, d'Verfassungsreform, dat ass eigentlech d'Haltung vun de Koalitiounspartner zu deene Froen. Et gëtt vill gesot, wat misst diskutéiert ginn, mee et huet een, et vermësst een eng offensiv Haltung vun de Koalitiounspartner zum Inhalt vun deene Froen, déi eiser Meenung no awer wichteg wieren, wann ee wëllt iwwert déi Saachen diskutéieren. Ëmsou méi wichteg wéi déi net do ass, ass, datt wierklech eng demokratesch Debatt stattfënnt, wou déi verschidde Meenunge gläichberechtigt kënnen un där Debatt do deelhuelen. Wat d'politesch Rechter ugeet, ass och positiv déi geplangte Biergerbedeelegung, obschonn een net weess, wéi se ausgesäit. Positiv ass och, datt dat Gesetz, de Gesetzesprojet, deen déi lescht Regierung gemaach hat iwwert den Accès zu den Dokumenter an zu den Informatiounen vum Stat, datt deen net iwwerschafft gëtt, mee do en neie Projet soll kommen. Mir hunn an deem Zesummenhang hu mir ëmmer d'Hamburger Transparenzgesetz vertrueden, wat dorop erausleeft, datt de Stat selwer d'Verpflichtung huet, fir alles dat, wat soll public sinn, ze publizéieren op engem Server, wou jiddereen ka kucke goen oder wou een kann an ee Büro siche goen a wou just iwwert d'Ausname muss diskutéiert ginn. D'Regierung schéngt wëlles hunn an déi nämmlecht Richtung ze goen, woubäi natierlech déi Diskussioun déi gëtt iwwert d'Ausnahmen. An ech mengen do ass sécherlech eng interessant Diskussioun déi op äis zoukënnt. Zum Renouveau démocratique gehéiert och d'Roll an d'Rechter vun der Chamber, d'besser Kontroll vun der Chamber iwwer d'Regierung, woubäi awer just ee Punkt virgesinn ass, dat ass eng Enquêtekommissioun déi vun engem Drëttel vun den Deputéierte soll kënnen kënnen ageruff ginn. Wat net kloer ass, dat sinn d'Rechter vun den Deputéierten. Do sinn awer Diskussiounen am Gaang, well ech mengen, et kann net sinn, datt ee seet, et misst een d'Rechter vun der Chamber iwwer d'Regierung verbesseren, an d'Deputéierte selwer hu keng Rechter. Wat eis wichteg ass, ass, datt all Deputéierten déi nämlecht Rechter huet. egal zu wéi enger Fraktioun oder zu wéi enger Stréimung datt e gehéiert, wa mer dee Prinzip net fäerdeg bréngen, datt all Deputéierten déi nämmlecht Rechter huet, jo, ech mengen, da sinn d'Rechter vun der Chamber iwwerhat dérisoire an da beschränkt se sech op grouss politesch Bléck a Stréimungen. Dat wat och doranner onkloer ass an der Roll, vun de Rechter vun der Chamber, dat sinn d'Rechte vun de Bierger. Och do bleift villes ze maachen, wat d'Initiativrecht vun de Bierger ugeet par rapport zu der Chamber, an der Chamber. An dat sinn och Punkten, op déi mer mussen zrëckkommen. Zum Renouveau démocratique gehéiert komescherweis och de Spëtzeldéngscht. Wat positiv ass, dat ass d'historesch Opaarbechtung vun den Archiven. Mir hoffe just, datt déi esou schnell wéi méiglech geschitt an an Zwëschenzäit net nach geschreddert gëtt, well et ass offiziell geschreddert ginn. Ech menge mir wëssen dat. Et sinn Dossieren, déi zerstéiert gi sinn, géint de Wëlle vun de Leit. A mir hoffen, datt dat elo relativ schnell ëmgesat gëtt, inklusiv duerch d'Participatioun vu Leit aus der ziviler aus der ziviller Gesellschaft, wat awer absolut net positiv ass an deem Punkt am Koalitionsprogramm iwwert de SREL, dat ass d'nei Definitioun vun den Aufgaben a vun Mëttele vum SREL, wéi se do virgesi sinn. Dat ass nämlech grosso modo dat, wat am Fong geholl csv schonn ënnert der aler Regierung mat proposéiert huet. Dat geet effektiv vu bis zu bis zu Grosser Lausch un d'Spähangrief a private Raim, ech ginn och do elo net op d'Detailer an, also do bleift villes ze klären. A sou wéi et do elo festgehal ass, kënne mir op jidde Fall net domadder d'accord sinn. Insgesamt ass den Dateschutz, Protection des données, ass onkloer fir d'Zukunft, souwuel wat de SREL ugeet, wou zwar drasteet, den Dateschutz misst respektéiert ginn, och fir de SREL, mat Ausnam vun deem, wat d'Gesetzer virgesinn, an dann ass awer e Gesetz hannendrun, wat awer do ganz vill Aschränkunge virgesäit, mee se ass och onkloer generell. Den Dateschutz gëtt zwar vu Mindestdonnéeën, also vu Minimaliséierung vun den Donnéeën geschwat, mee wann een dat konsequent géing maachen, da misst een d'Schülerdatebank, da misst een eng ganz Rei aner Saache misst nei iwwerschafft ginn an et ass och widderspréchlech, esou wéi et do steet, well et direkt an Zesummenhang gesat gëtt mat de wirtschaftlechen Interesse vu Lëtzebuerg. Dateschutz mat wirtschaftlechen Interessen ass eng komesch Konstellatioun, déi eng Rei Gefore mat sech bréngt. Den zweete Punkt, deen ech wëll behandelen, dat ass dee vun der Nohaltegkeet, vum Développement durable. Och do ass positiv, datt e gewësse Stillstand soll opgebrach ginn, datt zum Beispill ee bessere Suivi soll gemaach gi vun den Dossieren, datt en Droit à l'information soll geschafe ginn, fir d'Aarhus-Konventioun endlech emol zu Lëtzebuerg ëmzesetzen, datt mer een Nohaltegkeetscheck maachen, eng Fiche impact développement durable. Dat sinn alles esou Mindestmoosnamen, déi u sech positiv sinn, grad wéi och eppes, wat mer gefrot hunn, nämlech d'Consultatioun vun der Öffentlechkeet par rapport zu de Plan-sectoriellen, déi nach ëmmer net Verëffentlecht waren esouwuel de Plan sectoriel Transport, de Plan sectoriel Landschaften, Wunnen, Aktivitéitszonen. Dat wat awer de Problem ass bei all deene klenge positiven Usätz, dat ass d'Zilsetzung vun dem Développement durable. An d'Zilsetzung vum Développement durable bleift identesch praktesch mat deem, wat déi Regierung virdru gemaach huet, respektiv onkloer. Et gëtt zwar gesot, zum Beispill, et misst een d'Proximitéit vu Wunnen a Schaffe fërderen, awer ouni sech Ziler ze setzen an ouni sech Mëttelen ze sinn. De Plan directeur 2008, IVL, gëtt tel quel bäibehalen. Et soll zwar eng Kéier driwwer gekuckt ginn, ob en och respektéiert gëtt, well en ass jo an deene leschte fënnef Joer net respektéiert ginn. An d'Gemengefinanze solle méi kloer u Krittäre gebonne ginn. Wéi eng Krittären datt dat sinn, wat dat heescht fir d'Gemengefinanzen, ass net kloer. Dat nämmlecht stëmmt fir eng Steierreform, déi soll och am Kader vun Nohaltegkeet gesat ginn, wou net kloer ass, wat dobäi soll erauskommen. Wou et nach méi krass ass, dat ass bei der Mobilitéit. D'Objektiver vum MoDu bleiwen identesch. Dës Regierung wëll do weiderfuere wou déi lescht Regierung 2008 oder déi virlescht Regierung 2008 stoe bliww ass. Se wëll einfach de Stëllstand ophiewen, deen an de leschte fënnef Joer bestanen huet, a se wëll do, a se wëll do weiderfueren. Un den Ziler ännert sech näischt, 25 Prozent Mobilité douce waren am MoDu dran, Modal Split, motoriséierte Verkéier, ëffentlech, privat, bleift deen nämmlechten. Onkloerheete gëtt et weiderhi wat den Ausbau vun der Eisebunn am iwwerregionale Gebitt ugeet. Et sinn och eng Rei positiv Saachen dran, wéi en Tarifverbund ze. Mä et ass alles esou de Stillstand ophiewen, dee bestanen huet, mee et gëtt keng nei, keng nei Zilsetzung. Op déi nämmlecht krass Aart a Weis stëmmt dat zum Beispill, wat d'Energiefro ugeet. Bis 2011, bis 2020 11 Prozent erneierbar Energien realiséieren. Also. Dat ass eiser Meenung no relativ wéineg ambitiéis, wann ee weess, datt an Däitschland, wann do d'Dynamik weidergefouert gi wier, déi bestanen huet, bis 2020 ee Véierel erneierbar Energië gewicht wier oder souguer nach méi an do d'Multië vun den Energiekonzerner elo op d'Brems gedréckt sinn, fir datt dat net ze vill schnell soll goen, fir datt si hir Parts de marché solle behalen. Da sinn déi 11 Prozent wierklech immens wéineg. An keng Ambitioune gëtt et och an deenen anere Froen. Et gëtt kee Verbuet vum Import vum Atomstroum, kee Weg vum Agrosprit, dach dee vun der éischter Generatioun, wat haut all Mënsch verstanen huet. Mee déi 10 Prozent Agrosprit sinn net a Fro gestallt. 10 Prozent Agrosprit bei 11 Prozent erneierbaren Energien, wat bleift dann do nach? Also Alles dat ass ganz onambitiéis an entsprécht absolut net deenen Zilsetzungen, déi ee sech hätt kéinten erwaarde vun der Regierung hei, nämlech beim Assainissement vu Gebaier, wou eng Klimabank geschaf gëtt, plus Subsidie solle ginn. Mee wat dat heescht konkret fir déi Leit, déi net d'Moyennen hu fir hiert Haus ze assainéieren, energieeffizient ze gestalten, ass net kloer. Kann ee bësse staunen iwwert d'Ausso, ech soen dat mol einfach, déi haut am Lëtzebuerger Wort war, am Editorial, datt manifestement de Koalitiounsprogramm do e grénge Stempel géing droen. Dat stëmmt vläicht, ech fannen et ganz witzeg, op Säit 200, wann do steet, d'Renovatioun vun Infrastrukture vum Militär Déi giffe weider gefouert ginn no Kritäre vum Développement durable an Initiative Go Green vun der EU soll an deem Kader vun der Militäraarbecht ëmgesat ginn. Also wann dat e grénge Stempel ass am Kader vun enger Diskussioun wou d'NATO bäibehale gëtt, wou d'NATO Haaptgarant soll gi vun eiser Sécherheet, esou steet et do dran, a wou et wichteg ass, datt mir weisen, wéi ee gudde fiabele Partner mir sinn a Militärfroen, wéi eis Gesellschaft ëmmer méi militariséiert soll ginn, eng nei Militärschoul, wann dat ee grénge Stempel ass, da soen ech, also dee grénge Stempel, dee kënne mer gäre verzichten. Ech wëll besonnesch agoen op d'Kapitele Budgets a Finanzpolitik a Finanzplaz. Aarbecht a Wirtschaft a Sozialpolitik. Ech mengen, grad bei deene Kapitelen ass eppes evident, dass nach ni, eiser Meenung no, an engem Regierungsprogramm esou kloer ginn ass, wéi d'Interesse vum Finanzsektor eng grouss Roll zu Lëtzebuerg spillen an och wéi en negativen Afloss se huelen op d'Sozialpolitik. Esou direkt an am Fong geholl ongeschminkt. Den Här Juncker huet ëmmer nach e bësse seng sozial Demagogie dermat verbonnen, Turbokapitalismus e puer Mol gebraucht an esou weider. Hei gëtt wierklech ganz däitlech den Zesummenhank opgewisen. An der Budgetspolitik, stéchwuertaarteg, iewescht Finanzgesetz vun de Staatsfinanze sinn net méi d'Maastricht-Kritären, mee ass den Triple-A, dat heescht déi Bewäertung, déi opgestallt gëtt vun den Agences de notation, hannert deenen d'Interesse vun den Investoren stinn. Duerfir ginn och déi europäesch Kritäre verschäerft ugewannt. Et gëtt net geschwat vun net méi wéi 0,5 Prozent strukturellen Defizit, mee et gëtt e strukturelle positive Bilan ugestrieft. Aplaz eng Scholdegrenz vu 60 Prozent gëtt eng vun 30 Prozent festgeluet. Et wëll een 1,5 Milliarden zousätzlech zu deene Moossnamen, déi et scho gi sinn an der Vergaangenheet, aspueren duerch prozentual Aschränkunge vum Budget all Joer, déi am Viraus festgeluet ginn, an och doduerch, dass systematesch d'Ausgaben ënnert den Einnahmen leien, e Comité soll ageruff ginn, wou een net weess, wéi d'Zesummesetzung dovun ass, wou d'Finanzpolitik un Hand vu Parametere gesteiert soll ginn. D'Sozialtransferte ginn a Fro gestallt, solle méi geziilt agesat ginn, obschonn eleng d'Sozialtransferte déi sinn, déi haut verhënneren, dass et eng massiv Aarmut am Land gëtt. Et sinn emol statistesch Angaben, déi schwätze vu 45 Prozent Aarmut ouni d'Sozialtransferten, 14 Prozent mat de Sozialtransferten. Also och breet Schichte vun der Bevëlkerung si betraff heivunner. Et soll keng Steiererhéijung kommen, steet hei dran, ausser enger, TVA, déi am sozial ongerechtsten ass vun alle Steieren. D'Steiere sollen esou niddereg wéi méiglech bleiwen, fir Investoren unzezéien, fir räich Leit, ganz räich Leit unzezéien. Duerfir keng Verméigenssteier, keng Erhiewung vun der Ierfschaftssteier, keng Erhéijung, pardon, vun der Ierfschaftssteier, keng Räichesteier. Et kënnt och net zu enger minimaler Betribssteier. Dat waren alles Fuerderungen, déi ech hei opzielen, aus dem LSAP-Wahlprogramm. Duerfir mengen ech, dass dee Programm hei sech auszeechnet duerch eng Austeritéitspolitik, och wann drasteet, si géife keng Austeritéitspolitik maachen, mee dat huet déi Regierung virdrun och gesot, an duerch eng Ëmverdeelung vun ënnen no uewe weiderhin an nach soll zousätzlech duerch en interne Stabilitéitspakt dat war eng zentral Fuerderung vun der DP an hirem Wahlprogramm, sollen och d'Gemengen, d'öffentlech Institutiounen an de konventionéierte Secteur un déi Ziler vun der Spuerpolitik ugebonne ginn an domat soll verhënnert ginn, dass eng alternativ Politik egal wou onméiglech gemeet gëtt. Finanzplaz, do gesäit et esou aus, wann een dat liest, an et ass offensichtlech geschriwwe gi vun de Leit vun der Finanzplaz selwer, déi Kapitelen aus dem Wahlprogramm, déi war jo och an den Delegatioune mat dran, Gesäit esou aus wéi wann all Kritiken, déi jo awer 2008 gemeet gi sinn, datt d'Finanzwirtschaft misst méi reguléiert ginn an esou weider, datt déi vergiess wieren, well Lëtzebuerg soll éischt Plaz an Europa gi fir Hedgefonds, déi deemools ganz staark kritiséiert gi sinn. All aner ëmstridden Instrumenter wärend der Kris wéi Titrisatiounen solle gefërdert ginn. All geplangten Entschleunigungsmoosname vum Finanzkapitalismus, wéi d'Finanztransaktiounssteier, déi déi Gring zum Beispill gefuerdert hunn, ginn afgeleent an aplaz dovu gëtt emol net déi minimal Taxe d'abonnement, déi et gëtt, déi een Euro op 14.000 Euro Ëmsaz ausmécht, gëtt emol net erhéicht a gëtt ausgeschloss, dass déi erhéicht soll ginn. Duerfir, wann hei d'Wort schreift, dass. d'Fongenindustrie sech duerchgesat huet, d'Lobbyiste vun der Fongenindustrie, dann huet et natierlech vollkomme Recht. Déi, deen automateschen Informatiounsaustausch, dee jo zougestane ginn ass vun 2015 un, vis-à-vis vun den auslännesche Steierverwaltungen duerch déi sougenannt EU-Zënsdirektiv, gëtt elo schonn systematesch ofgeschiermt géint seng méiglech Effeten. An zwar éischtens doduerch, dass Anlageformen, Agefouert ginn, déi weiderhi garantéieren, datt d'Anonymitéit garantéiert ass vun deene Leit, déi doranner investéieren. An d'Dividenden, wat zu Lëtzebuerg d'Haaptform ass vun Ausschëddung vu Benefisser, well et jo haaptsächlech iwwer Aktie geschitt, gi vun deem Informatiounsaustausch weiderhin erausgehalen. An da kënnt et zur Internationaliséierung vun der Finanzplaz, wäit ewech vun der EU-Reglementéierung, déi sech elo, déi sech elo en place wäert setzen. Lëtzebuerg wëll éischt Plaz gi fir de chinesesch Währung Renminbi, éischt Plaz fir d'islamesch Finanz ginn a wëll och weider Steiervermeidungsafkommen mat méiglechst ville Länner afschléissen. Dat heescht, de Finanzplaz huet seng eegen Entwicklung geholl. wäit ewech vun all europäescher Harmoniséierung an e leent all Harmoniséierung af, andeem en hiweist op déi auslännesch Konkurrenz, déi en awer selwer mat schaaft. Dat heescht, d'Interesse vun der Finanzwirtschaft, déi sinn omnipresent hei. A wann ech soen d'Interesse vun der Finanzwirtschaft, heescht dat vun deene ganz räiche Leit, déi do investéieren a Geld fir sech schaffe loossen, wéi et heescht. An dat beaflusst och ëmmer méi d'Wirtschafts an d'Sozialpolitik. Lëtzebuerg gëtt als Terre d'accueil d'investissement étrangère vermuart. Et zielt d'Valorisation des droits de propriété, dat steet ausdrécklech dran. D'Finanzéierung vun der Wirtschaft gëtt vum Staat a Richtung vu Finanzplaz higeschleist, dat heescht, d'Finanzplaz mat senge verschiddenen Instrumenter soll ëmmer méi och aktiv ginn an der Finanzéierung vun der Realwirtschaft, wat ganz vill Problemer opwerft, och wéinst deene Profiterwaardungen, déi domat verbonne sinn, an eng wierklech Strategie vun engem staatleche Wirtschaftsafloss, fir deem entgéintzesteieren, gëtt et net. Mir hunn dat och gesi bei der Cargolux, deen Hin an Hier, deen do geschitt ass. Et steet och kee Wuert dran iwwer eng national Stolpolitik. An fir dann nach e weidere Schrack ze goen, D'Indexmanipulatiounen, déi bis elo komm sinn, sollen definitiv an d'Gesetz ageschriwwen ginn. An no 2014 an no 2019 soll et definitiv zu engem Verloscht vun zwou Indextranchen op d'mannst kommen. Dat heescht, d'Kafkraaftverloschter ginn am Fong zur Wirtschaftspolitik erkläert, ass een Instrument vun der Wirtschaftspolitik, an ouni dobäi ze bedenken, datt d'Kafkraaftverloschter jo grad zur Kris een Element sinn, dat zur Kris féiert. Mer haten dee bekannten alternativen Ekonomist Joseph Stiglitz viru Kuerzem hei zu Lëtzebuerg, dee ganz kloer, Nobelpräisträger, dee ganz kloer grad dat kritiséiert huet, déi Politik vum Kafkraaftverloscht, vun der Austeritéit an esou weider An dann an der Aarbechtsmaartpolitik sollen déi Aarbechtslos méi responsabiliséiert ginn, méi aktivéiert ginn. De Mindestloun, d'Aarbechtslosenentschiedegungen an den RMG solle weider analyséiert ginn. D'Freed, jo, a wat eng Richtung? Bestëmmt net a Richtung vun enger Erhéijung. Sozialpolitik, Well jo déi räich Leit keng Steiere méi wëlle bezuelen, ginn d'Budgeten zréck. An duerfir soll déi selektiv Sozialpolitik kommen an amplaz vun der Universalitéit a Gläichheet trieden, déi bis elo virgeherrscht huet. An domat gëtt eng am Fong geholl eng Aarbechtspolitik virbereet, déi d'Gesellschaft spléckt. An der Familljepolitik ass dat de Fall, gëtt eng verstärkte Selektivitéit virgesinn. Mer wëssen awer net a wat eng Richtung. Dat soll awer méi finanzéiert ginn iwwer eege Ressourcen. Freet ee sech water Ressourcen dat wäerte sinn. Bestëmmt keng Cotisatioune vun de Betriber, éischter Beiträg vun de Versécherten. An d'Fro stellt sech jo och déi, wa gesot gëtt, mer striewen, wann d'Budgeten et zouloossen, eng Gratuitéit bei de Kannerbetreiungsstrukturen un, dann ass jo d'Fro iwwer water e Wee déi finanzéiert gëtt. D'Aarmutsbekämpfung, Beim RMG ginn esou komesch Begrëffer agefouert, déi un Hartz 4 erënnert, wéi datt een Element vum RMG soll aus Frais incompressibles bestoen. Dat kenne mer aus Däitschland, aus Irland, op aner Plazen, wou kloer festgeluet gëtt, wéi vill Scheiwe Brout ee brauch am Dag, fir dermat ze iwwerliewen, fir elo emol e bëssen e karikaturaalt Beispill ze huelen. Also do si mer och ganz gespaant a ganz ängschtlech, wat déi Entwicklung do an Zukunft ugeet. An der Gesondheetspolitik sollen d'Bierger responsabiliséiert ginn. Et weess een net, wat fir Konsequenzen domat verbonne sinn. An der Krankeversécherung steet dran, et däerft net zu engem Élargissement notable vun de Prestatioune kommen. Grad dat ass awer, gëtt awer ëmmer erëm verlaangt, och vun de Gewerkschaften, bei de Brëller, bei den Zänn an esou weider. Do wier eppes noutwenneg. Dat gëtt ausgeschloss vu vireran, datt et do zu enger Avance kënnt. A bei der Renteversécherung hu mer jo lech eng strukturell Reform gehat, déi an déi nächst 40 Joer era reecht d'Richtung virgëtt. Am Fongol steet am Regierungsprogramm elo weider näischt dra wéi datt do soll weider dru geschafft ginn nach an zum Beispill och Anti-Cumul-Bestëmmunge bei de Renten agefouert ginn, nei Anti-Cumul-Bestëmmungen, also a Wierklechkeet Rentekierzungen. Dat ass also datt nach aner, et sinn och nach aner Saachen dran, et sinn och iwwerens an deenen an deene Gebitter hei och nach positiv Entwécklungen dran, wou ee ka soen, Dat ass derwäert, fir driwwer ze diskutéieren, wann een emol weess genau ëm wat et geet. Mee de grondsätzlechen Trend ass dee vun enger Reduktioun vun den Dépensen, an da weess ee jo wat dat heescht. Bon, dëse Regierungsaccord, esou wéi de Justin an de Serge et och duergestallt hunn, steet am Fong an enger Dialektik tëschent Kontinuitéit an Opbroch. An dat selwecht fënnt een och erëm um Niveau vun der Sprooch. Et gëtt nämlech eng ganz Rëtsch Verbindleches an deem Accord a ganz vill allgemeng Evasives. Dat wat allgemeng evasiv ass, do sinn duerchaus och positiv Elementer drënner. An dat wat verbindlech ass, ass dat wat virun allem de Serge elo am zweeten Deel beschriwwen huet a wat ganz kloer d'Richtung vun där doter Regierung uweist. Duerfir fir eis e puer Elementer vu Konklusiounen. Eent ass, Et ass sécherlech dat heite e Moderniséierungsschub vum finanzmäertgedriwwene Kapitalismus. Dat heescht, d'Finanzplaz steet ganz kloer am Mëttelpunkt vun der ökonomescher Strategie vun der Regierung. An doranner eng Finanzplaz mat deenen, wéi si et nennen, Atouten, déi am Fong näischt anescht sinn, wéi Deregulatiounen. Dat heescht, dass näischt aus der Kris geléiert ginn, am Géigendeel, dee monolithesche Pilier vun eiser Ekonomie, Finanzplaz, wäert ëmmer nach méi grouss ginn. Et bedeit awer och deen dote Regierungsaccord als eng zweet Konklusioun, datt d'Politik vun der Ëmverdeelung vun ënnen no uewe riit weidergemeet gëtt. D'Léin via den Index ginn erof, Mindestloun ass nach ëmmer a Fro gestallt, Sozialleeschtunge ginn zeréckgefuer op der enger Säit an op der aner Säit Steierrecetten, déi bäikommen, solle just iwwer d'TVA bäikommen, dat heescht déi ongerechtste Steier, déi et gëtt an déi proportional déi Leit mat klengem Revenu méi treffe wéi déi mat groussem Revenu. Dat heescht, de Sozialstaat gëtt zeréckgebaut

Mee et bedeit awer och, datt doduerger d'Fronten an den nächste Jore méi kloer wäerte ginn. An et bleift ofzewaarde wat, wéi d'Gewerkschaften op deen doten Accord reagéieren, wéi d'Ëmweltbeweegungen op deen doten Accord reagéieren, well mer mengen, datt et een ass, deen net an hirem Interêt gemeet ginn ass. D'Politik gëtt sech ganz, stellt sech selwer ganz ënnert de Primat vun de Wirtschaftsinteressen. Och um Niveau vun der Sprooch ass erstaunlech oder konsequent, am Fong erschreckend konsequent, ze gesinn, datt de Begrëff Kompetitivitéit op bal all Säit virkënnt. Dat ass am Fong de Leetbegrëff An de Begrëff Kooperatioun, wat eng aner Form vun Wirtschaftspolitik géif bedeiten, bal just nach am Kapitel iwwer d'Entwécklungspolitik virkënnt. Et steet wuertwiertlech am Accord dran, Le Gouvernement encourage une compétition saine entre les pays membres de l'Union européenne. Dat heescht näischt anescht, wéi datt ee mat Fiskalpolitik probéiert Steierdumping ze bedreiwen an domadder just de Kader fir Investisseuren hei zu Lëtzebuerg ze schafen a guer keng eegen Ekonomiepolitik ze maachen. Am Accord steet awer op der aner Säit näischt iwwer d'Bekämpfung, oder bal näischt, iwwer d'Bekämpfung vun der Aarmut, näischt iwwer d'Schéier tëschent Aarm a Räich, déi ëmmer méi wäit ausenee geet, an och näischt iwwer d'Ongläichheet, déi weider wuessen. Den individuelle Chômeur ass responsabel fir säi Chômage an net den ekonomesche Kader, an deem e sech beweegt. Duerfir versti mer net, firwat LSAP a Gréng sech dann och nach domadder bretzen, datt si anscheinend esou vill vun hirer inhaltlecher Programmatik an deem Regierungsprogramm drastoen hätten. Mär kënnen dat Net entdecken, op jidde Fall net an deem Deel, wou et ëm Verbindleches geet, am Evasiven dach e bëssen. An duerfir versti mer net déi opgekraazte Freedegkeet, mat där d'LSAP an déi Gréng op deen dote Programm virgestallt huet. Jo, et stëmmt, d'Fënster ass opgerappt ginn. An et gëtt gelëft, an en Deel vun deem institutionelle Mief wäert an den nächste Méint a Jore verfléien. Mee fir déi meeschte Leit bedeit lo am Wanter déi opgerappte Fënster näischt anescht, datt elo verdammt kale soziale Wand,